Мӕ зынаргъ фыд, дӕ бон хорз. Мой дорогой отец, добрый день. Уӕ хорзӕхӕй. Будьте добры, пожалуйста. Уӕ хорзӕхӕй базонгӕ ут. Пожалуйста, познакомьтесь. Мидӕмӕ. Внутрь.

Къофи. Кофе. Мадинӕ, кофе мын рахӕсс. Мадина, принеси мне кофе. С. Что, какой, как. Сыда хъӕуы? Что ты хочешь?

Мӕн фӕнды. Мне хочется. Я хочу. Мӕн фӕнды кафын. Я хочу танцевать. Хъӕуын. Быть нужным.

Дон дӕттӕ? Вода. Дон дӕ хъӕуы? Ты хочешь воду? Суардон, суардӕттӕм. Минеральная вода. Суардон нын рахӕсс. Принеси нам минеральную воду. дойны жажда жаждущий дойны мын нӕу я не испытываю жажды дойны дын у ты хочешь тебе хочется пить

Кӕрдо, кӕрдотӕм. Груша. Ӕз хӕрын кӕрдо. Я ем грушу. Фӕткъуы, фӕткъуытӕм. Яблоко. Ды фӕткъуытӕ уарзыс? Ты любишь яблоки?

Люба, ды къофи фылдӕр уарзыс? Люба, ты больше кофе любишь? Нэ. Не, нет. Ӕз цай нӕ уарзын. Я чай не люблю.

Дыргътӕ дӕр нын рахӕсс. Цавӕр дыргътӕ? Сӕнӕфсир, кӕрдотӕ ӕмӕ фӕткъуытӕ. Кӕд ис, уӕд чылауитӕ дӕр. Ӕз чылауитӕ уарзын. Хорз, чылауитӕ дӕр нӕм ис. Ӕз та чылауитӕ нӕ уарзын. Ӕз фылдӕр алтъамитӕ уарзын. Алтъамитӕ дӕр нӕм ис. Уӕд нын алтъамитӕ дӕр рахӕсс. Стыр бузныг, уӕ лӕггад бирӕ!

Бузныг. Мӕнӕ уын цай, кофе ӕмӕ адджинӕгтӕ. Цы ма уын райсӕм? Мӕн сыгъдӕг хъӕуы. Дӕ хорзӕхӕй, сыгъдӕг мын рахӕсс. Табуафси, мынӕ дын сӕлдӕг. Мӕнӕн та суардон рахӕсс, дойны мын у. Дыргътӕ дӕр нын рахӕсс. Цавӕр дыргътӕ? Сӕнӕфсир, кӕрдотӕ ӕмӕ фӕткъуытӕ. Кӕд ис, уӕд чылауитӕ дӕр. Ӕз чылауитӕ уарзын. Хорз, чылауитӕ дӕр нӕм ис. Ӕз та чилауитӕ нӕ уарзын, ӕз фылдӕр алтъамитӕ уарзын. Мӕнӕ уын алтъамитӕ дӕр. Тынг адджын алтъамитӕ сты. Стыр бузныг, уӕ лӕггад бирӕ! Аныхас кӕнӕм. Цы ис кафейы? Кафейы ис чылауитӕ. Кафейы ис алтъамиты. Кафейы ис сӕнӕфсир. Кафейы ис фӕткъуытӕ. Кафейы ис кӕрдоты. Кафейы ис суардон. Кафейы ис кофи. Кафейы ис цай. Кафейы ис адджинӕгтӕ. Кафейы ис дыргътӕ. Кафейы ис сӕлдӕг. А теперь поработайте в парах. Ирӕ, ды дыргътӕ уарзыс? О, уарзын дыргътӕ. Нӕ, нӕ уарзын дыргътӕ. Продолжайте самостоятельно. Ирӕ, ды чылауитӕ уарзыс? Иры, ды алтъа митӕ уарзыс? Иры, ды сӕнӕфсир уарзыс?

Ирӕ, ды фӕткъуытӕ уарзыс? Ирӕ, ды суардон уарзыс? Ирэ, ды адджинӕгтӕ уарзыс? Ирӕ, ды кӕрдотӕ уарзыс? Ирӕ, ды сӕлдӕг уарзыс? Ира, ды кофе уарзыс?

официант обслуживает гостей мӕнӕ уынал тъамитӕ сымахӕн та кӕрдотӕ бузныг продолжайте самостоятельно